Class seven zirlai naupangte chibai vek ule, online class Mizo subject bik a vawi hnihna tur kan lo thleng leh ta reng mai a, tun tumah chuan Esopa thawnthu fing kan zir anga thawnthu a ni dawn a vawiina kan zir lai tur hi Mercury leh thing kittu tih a ni a, hun takin in lo ngaithla anga he thawnthu hi tawi te a ni a. Rum taka in ngaihthlak lo chuan a tawpah hian zawhna hi a awm leh dawn a, chu chu in chhang thiam dawn lo va. Video ngaithla chiang lova a thawnthu chhiar ringawt kha chuanin a tawpa zawhna hi chhan a har deuh hlek dawn a ni. Ka chhiar anga chuanin sawifiah ngai lai te kan sawifiah dawn nia. Mercury leh thing kittu. Thing kittu pakhat hian lui kamah hian thing a kit a, a hreipui chu tuiah chuan a ti tla ta hlauh mai a. Pawiti em em hian lui kamah chuan a thu ngui ta reng mai a. Tin, chu lui siamtu Mercury-a chuan a lungngaih chhante chu a hriatin a khawngaih a, a rawn pan a. Tin, tuiah chuan a han li luh a, rangkachak hrei hi a rawn la chhuak a. Hei hi em nih i hreipui chu? tiin a zawt a. A ti a, a chhawnthuah hian thingkittu pakhat hian lui kamah a thing a kit a, a ti a. Thingkittu chu kan hria anga umm hrei, hreipui chu thingkihna hmanrua a ni a, hreipui hi kan hria em aw. A lem ka lo dah anga hei hi in lo en anga hreipui chu hei hi a ni a. Thing kih nan te, thing tuah lak nan te, thing eh nan te a tangkai em em mai a. Heta thing kittu a tih hi thing kita inhlawh fa pawh a ni maithei a, a eizawnna niin a lang a thing kih hi. A chhungkaw chawmna emaw ama ei tur thawh chhuah nan a thing kip thin ngeiin a lang a. A chhan chu tuia a hraipui a tih tlak palh khan pawi a ti em em a, A thu ngui ta reng mai a tih ni a, hreipui pakhat han ti bo a, pawi tih em em a han thu kun reng tur kha chuanin amah hi mi rethei tak emaw, mi khawsak harsa tak emaw a nih a rinawm a, a chhan chu hreipui kha a hman raw neih chhun a ni tih kha a chiang em em a ni. Tichuan lungngai tak khanin a thu a, khatia a thut lai khanin Mercury-a chu A rawn kal a, a bulah a lungngai chhan te kha a han zawt a, chuanin tuiah khan a lut ta a. Umm rangka chak hrei kha a rawn la chhuak a ni. Ih thingkittu chuanin chu hrei chu a ta a ni lo a, a nih loh avang khan ni lo tiin a chhang a, hei hi em ni i hreipui chu? tia a zawh khan. Tin Mercury-a chu a li luh leh a, tangka rawh hrei a han phawrh chhuak a, Thingkittu chuan ka ta a ni lo a ti leh a, a vawi thumna ah chuan chu pa hreipui hlauh ngei chu a rawn phawrh ta a, kha zet kha a ni ka ta chu a ti a, Thingkittu chuan a ta ngei a hmuh leh avangin a lawm em em mai a, a ti a. Ih a vawi hnihna ah khan Mercury a kha dil ah khan a han leh luh leh a, tichuan tangka ro hrei a rawn phawrh leh ta a ni, tangka ro a tih hi eh silver kan tih hi, a ni ang a ih silver kan hria ang muah kan hria maw imm silver chu silver silver hrei chu hei kan ti lang ang a imm hei tivia te pawh kan en thin ang a ih olympic te kan ti a world cup te tunah euro te pawh an khel mek a gold medal te silver medal te bronze medal te awm a hetiang khan gold kha rangkachak a nia silver kan tih kha chu tangkarua kan tih hi a ni tangkarawhreih a tih hi. Silver hrei tihna a nih chu. Silver chu ih eng nge zung bun atan te, thi ah te, beng beh ah te pawh an siam a. Ih a mawi em em mai a. Ih tichuan thing kit tupa hrei kha chu a hrei dik tak kha chu thir a ni. Thir, thir hrei hei keimahnina kan hman ang chi hi a ni a. Thingkit tupa rinawm zia leh dik zia a hmuh chuan Mercury-a chu a lawm em em a, hreipui dang pahnih pawh chu lawmana a pe ta a. Hetah hianin ih rinawm pawimawh zia, rinawm hlut zia kan hmu a. Thingkit tupa khanin rangkat chak hrei kha chu a awt em em dawn a, tangka rawh hrei pawh kha a neih phak loh tur a ni. ih an hun lai ngaihtuah phei chuanin a hlu dawn lutuk a tun tun tun hunah pawh hian a hlu em em a rangkachak te tangkarua te chu hrei te chu ih rit tham tak tur a ni a rangkachak leh tangkarua kan tih hi chu a buk rit zawng ang zela a man chhiar a nih thin avang khanin imm-- tun ang laiah phei chuanin a man tam tham tak tur a ni a, amaherawh chu a rinawm em avang khanin ama hrei ni lo kha chu ka ta a ti duh miah lo a, kha vang khanin a rin a rinawmzia a hriat khan umm Mercury-a kha a lawm em em mai a, hreipui dang rangkachak hreipui leh ih tangkaro hreipui kha lawmman atan khan a pe ta a, chuan ama hrei pangngai kha a hmuh let sak bawk a ni. Chu mi chu a thiante hnenah a kal a, chung thil chu a hrilh hlawm a, an zinga pakhat chuan chutiang vanneihna chu hmuh ve ngei a tum ta a, chuti chuan chu mi hmunah vek chuan thing kih tum awm takin a va kal ve a, a hrei chu tuiah chuan a han thlauh lui a, lui kamah chuan a men der ve ta teuh mai a, a ti a, ih, hepa thing kit tupa vanneihna ang hi, umm. Chan ve theih a inring a ni a thian a thian pakhat khan chutichuan a va kal ve ta a umm hrei chu tuiah chuan a han thlauh lui a a men lui kamah chuan a men der ve ta teuh mai a tih chu hei lungngaih hmel takin eh ṭap ang deuh te khan a awm der vel ta a ni lui kamah khan mercury a chu a hma ang bawk khan a lo kal leh a tuiah chuan a han li luh a rangkhat sak hrei a rawn phawrh chhuak a a hlawva chu a ni em tiin a zawt a. Ni e, kha chiah kha a ni, a ti thuai a, han lak mai hi a tum a. Nimahse la, a zah thei lo zia leh a dawt thei zia a hmuhin Mercury-a chuan chu hrei chu pek a hnekin ama hreipui ngei pawh chu a chhar sak duh ta lova tih a ni a. Hetah hian rinawm lo pawizia a lo lang leh ta a ni. Hi thingkit tupa thianpa khanin rangka chak hrei te tangka ro hrei te a duh ve avang khan a hrei kha a va thlauh der a, hakha rangka chak hrei a rawn chhar hmasak ber kha kha chiah kha a ni tiin a ta a. Angah khan a chhal ve ta tawp mai a, kha kha ih Mercury-a kha A lawm loh em em a ni kha vang khan. Tichuanin a rinawm loh em avang khanin a sei pangai pawh chu a chhar sak duh lo a, a sei neih chhun pawh chu a hlo phah ta a ni. Chu chu hetah hian rinawm pawimawh zia te, rinawm loh pawi zia te kha kan zir a. Chuanin ih. thil pakhat kan hriat reng bawk tur chu mi mi mi vanneihna ah hianin kan vannei ve kher lo thei a ni tih kha kan hriat a pawimawh a ni vanneihna hi mi zawng zawng ta tur a ni a amah erawh chu ih a rualin a thleng vek thei lova mi pakhat vanneihna ah khan kan va vannei ve kher lo thei a kan vanneihna kawngah khan mi an rawn vannei ve kher lo thei tih hi hriat tur a ni a mi vannei te hi-- Hi kawng engkimah an vanneih reng bik lo a ni tih pawh hriat a tha a, chuan kan vanneih ni te kan vanneih hun te a la rawn thleng ve ang a, amaherawh chu mihring hi chu engtik lai pawha vannei reng tura Pathianin a siam hi chu kan ni lo niin a lang a, ih vanneih ni te, vanduai deuh ni te pawh a awm thin. Chuvang chuan mi van neihna ang zawng zawng, mi ina van neihna an chan ang zawng zawng kha kan va chan ve vek tur a ni lo tih kha kan hriat a pawimawh hle a ni. Awle khati zawng kha kan zirlai tur chu a ni a, kan zirlai atang khan, Rinawm pawimawh zia te, a that zia te kan hria ang a, rinawm loh pawi zia te, dawt sawi that loh zia te kan hria ang a. Tichuan, mi vanneihna ang zawng zawng kha kan chan ve vek tur a ni lo tih te kha kan hriat tur pawimawh tak a ni a. Ih, a tawpah hian assignment tur ka rawn dah ang a, chu chu. He video hi ngun takin in en chuan in chhan in chhang thiam ngei ngei dawn a, chuvangin uluk takin in lo ngaithla ang a, tha takin in assignment in lo chhang theuh dawn nia.